איז דאס דארף מען אויך זייער שטארק וויסן אז מען קען נישט האבן קיין חובות, מען קען נישט האבן קיין חובות, נישטא אזא זאך חובות, כל זמן א מענטש קומט איינעם געלט איז נישטא ביי אים די מצוה פון צדקה, מעשר, מנדב זיין, נישטא די גאנצע ענין. איך וויל אויך דאס געבן צדקה פאר די מוסד, איך וויל אויך דאס מנדב זיין שיינע זאכן א נייע פרוכת'ל און א נער'ל א מוהר. דו קומסט געלט, דו דארפסט באצאלן דיינע חובות. אז דער גראסערי זאגט מיר אז איך זיץ דא מיט טויזענטער דאלערס חובות, וואס איז פשט? וואו גייט דיין צדקה? דו דארפסט באצאלן דיינע חובות. איך האב נישט קיין ארבעט. דו האסט נישט קיין ארבעט? ביסט א פוילער פיסטער באנדיט! א פוילער פיסטער באנדיט! דו האסט נישט קיין ארבעט? דו ווילסט נישט דאס און דו ווילסט נישט יענץ און דו ווילסט נישט דאס און דו ווילסט נישט יענץ. ס'דא א אינגערמאן איך האב אויפגענומען פאר א ארבעט פארמיטלער. זאגט ער מיר א טובה, איך מאך א שטעטעלע,

וואס איז דאס? וואס איז יעצט חול המועד? מען שטייט אויף שפעט, מען קומט מיט די קינדער, מען גייט מאכן א שיינע מנין. יונגערמאן, דו זאלסט ברענגען פרנסה. נישט דא קיין ארבעט? נישט דא קיין ארבעט? איך פריי מיך זייער אז ברוך השם איז דא א בית מדרש מיט מניינים. וואס וואס איז די הפקרות פון נישט צאלן רענט? וואס איז די הפקרות פון נישט צאלן גראסערי? וואס איז די הפקרות נישט אהיימברענגען פאר די ווייב געלט? נישטא קיין ארבעט? נישטא קיין ארבעט? נישטא קיין ארבעט? ס'איז דא ארבעט וויפיל דו ווילסט. מיר פאסט נישט דאס. איך בין פויל, איך וויל נישט דאס. דאס איז תלמידי היכל הקודש? דאס האבן מיר געלערנט ביי מהרש א, וואס האט מהרש א געזאגט דער ערשטער זאך מען טראגט דיר עפעס, כ'האב איך דארף איך דארף אהיים ברענגען פרנסה, דארף אהיים ברענגען געלט, זיין שולדיג געלט פאר מענטשן, וואס איז די זאך פון חובות, דער רבי האט דאך געווארנט אז מען זאל נישט האבן קיין חובות, דער רבי האט געווארנט, דער רבי האט ענדערש זיין שולדיג פאר דיר. ער קומט, און ער גייט, און ער שטייט אויף נאכמיטאג, און דאס האסט שוין אפגערעדט אז די ווייבל דארף אויפשטיין צופרי לייגן די קינדער אויפן באס, און דו שלאפסט. עס ווען זיי קומען דא הערן שיינע תורות אויף די וואכעדיגע סדרה, איך האב נישט קיין תורות פאר ענק. זיי א ערליכע איד! וואס איז הייסט מען שולדיג געלט פאר מענטשן? איך דארף א נייע פרוכת אבער דו קענסט מיר עס נישט מנדב זיין? דו ביסט שולדיג געלט פאר מענטשן! דו ביסט שולדיג געלט פאר מענטשן! וואו די וואו די? איך בין מנדב א פושקע, איך בין מנדב א נעט, דו קענסט נישט מנדב זיין דא? ווילסט זיך אויפסיינען מיט דיין קרעדיט קארד זאל לויפן? דו קענסט נישט האבן קיין קרעדיט קארד, דו ביסט שולדיג געלט פאר מענטשן. וואס האב איך מיך מבזה געווען און צובלוטיגט צו מאכן חתונות, פשוטע חתונות? נאר צו העלפן אנשי שלום עינים זאלן נישט האבן קיין חובות. אונז פאר מיר יעצט צום רעבען אויף ראש השנה, מען דארף פאלגן די רעבע. ווילסטו נישט נעמען ארבעט? וואסערע ארבעט האסטו פון מיר? דא דא א ארבעט פארמיטלער. איך אין ישיבה נישט דא צו וועם צו רעדן. נישט דא צו וועם צו רעדן. יעדן טאג קומען מענטשן. האסט ארבעט אדער האסט ארבעט? נע נע דאס נאך אביסל שלאפן דאס. דא האסטו נישט דא קיין ארבעט.

דו ווייסט וויפיל טעלעפאנס איך האב שוין צובראכן? בחורים וויינען צו מיר, איך צוברעך יעדן צווייטן טאג א טייערע סמארטפאון, און איך זע מיך צוריק מיט דעם, איך וויל עס האבן? איך וויל עס נישט האבן, און מען טראגט אים אן א שידוך, וועם האסטו מיר אנגעטראגן? לאמיר ווארטן אביסל, אפשר אפשר ארויסקומט עפעס בעסערס, מען דארף וויסן ס'איז באשערט, באשערט ער זאגט זייער גוט ר' נתן די מייפעלס ער זאל עס קיינמאל נישט שערן ביי אנדערע א מענטש גייט אריין אין פיצא סטאר כ'ווייס נישט עטס עסט פיצא אבער ווען א מענטש גייט אריין אין א פיצא סטאר און מ'ברענגט ארויס א סלייס די מענטש זאגט עס איז באשערט פאר מיר? אפשר ווארטן אפשר קומט ארויס באלד א בעסערע אפשר איז עס באשערט פאר אונז די פיי.

לוינט זיך די ווייסט אז ס'שטייט, ס'איז נישט קיין זאך וואס איז אויסגעטראכטע זאך, ס'שטייט ער ווערט געבעטן הלכה.